Nau mai ki Whakamiere. Nau mai ki Whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Our pakiwaitara this month has us welcoming back our dear friends from Te Ngahere Kotahi Rau Eka, Awini Te Pūmā,

All our Winitapu stories and many others can be purchased from our Patreon page, no subscription required. More on this after the kōrero. In the meantime, kia ara are mai ō taringa, kia hānā nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Winitapu, nā A.A. Milne. Upoko Tuarima. te tūtakina ai e Punua tētahi harewhana. Tērā tētahi rā i a Kiritopa Rōpene rātou ko Wini Te Pū ko Punua e hīkoi tahi ana. Ka oti i a Kiritopa Rōpene te kainga i tētahi kumamatanga me te mea noa iho atu ai, I kite au i tētahi harewhana i tēnei rangi, Punua? I te aha ia? te ui atu a Punua. I te totitoti noa tā Kiritopa Rōpene, hei tāku, kīhai au i kitea e ia. Tērā tētahi wā i kitea tētahi e au, tāpunua, kāti e whakapae ana au i kitea tāna kī atu. Heoti, aini pea tē kitea. I kitea hoki e au, te kī a Pū. me te māharo atu ki te āhua o te harewhana. Kāore e auau te kitea o ērā te kōrerotanga noatanga a Kiritopa Rōpene. Kaua i nāianei, te kī a Punua. Kaua i tēnei kaupeka o te tau, te kī a Pū. Kātahi ka kōrero rātou mō tētahi atu mea. Tae noa ki te wā me hoki tahi atu a Pū rāua ko Punua ki te kāinga. Tuatahi mai i a rāua e toti ana mā te tahatika e karapotia nei te ngahere 100 eka, kāore i nui ngā kōrero ki a rāua anō. Engari, i tā rāua taenga atu ki tētahi mimi me te āwhina i a rāua anō kia whakawhiti i ngā kōhatu me tā rāua whai wāhi ki te hīkoi piritaha anō i tua o te mingimingi, ka tīmata rāua ki te pahupahu mō tēnei me tēnā, ā, ka kī a Punua, Mēnā koe i mārama ki tāku e kōrerotia nei, Pū, nā, ka kī a Pū, Koia rā noa tāku e whakapae ana, Punua, ā, ka kī a Punua, Engari, manohi anō, Pū, me maumahara e tāua, nā, ka kī a Pū, Ka tika mārika punua, heoti, kua wareware kē i a au. Taro ake, i a rāua e tae atu ana ki ngā rākau paina e ono, ka tirotiro taiāwhi o Apu e kitea ai mena rānei tētahi e whakarongo mai ana, ka kī iho ai, Punua, kua whakatau ahau. He aha tāu i whakatauria ai, Pū? kua whakatau au kia mau tētahi harewhana. Ka tū ngoungou a Pū i tōna upoko i a ia e kī ana i tēnei, ā, ka tatari ia kia kī mai a Punua i te, Pēhea nei? Kia kīa mai rānei te, Pū, tē oti i a koe tētahi momo āwhina anō rānei kua pēnā? Engari kāore he kōrero a Punua. Ko te mea nei, e manako kē ana a Punua, ko ia kē tērā i oroko whakaarohia tēnā. Ko au e mahi, te kī a Pū i muri i tētahi tāringa pōtehetehe. Mā tētahi i tārore. Kāti, me māminga te tārore. Nā reira, me āwhina mai e koe, Punua. Pū, te kī a Punua, me tāna rongo i te harikoa. Māku koe e āwhina. Kātahi, ka kī mai ia. Me pēhea tā tāua whanake? Ā, ka kī a Pū. Koia te pātai. Me pēhea? Nā, ka noho tahi rāua, kia whakaaro ai. Ko te whakaaro tuatahi o Pū kia keria tētahi rua tino hōhonu e rāua. Mea rawa ake, ka haramai tētahi harewhana ka taka atu ki te rua. Kātahi, he aha ai? te kī a Punua. He aha ai te aha? hei tā Pū. He aha ia e taka atu ai? Ka miria e Pū tōna ihu ki tōna ringa, ka mea atu ai, Aini pea e hīkoi noa ana te harewhana, hamumu ana i tētahi waiata paku, tiro whakaterangi ana, whakaaro ana mēnā rānei ka heke te ua. Nā whai anō, e kore e kitea e ia te rua tino hōhonu kia taka atu rā anō ai ia, ā, e kore a muri e hokia. Ka whakaae a Punua ki te painga o te tārore nei, engari, ka aha ina kua heke kē te ua? Ka miria anō e Pū tōna ihu, ka mea mai ai, kāore anō ia kia whakaaro ki tēnā. Nā, ka pupū ake anō tōna wairua ka kī mai ai, Ina heke kē ana te ua, ka tiro whakaterangi te harewhana, whakaaro ana mēnā rānei ka mahea, nā whai anō, e kore e kitea e ia te rua tino hōhonu kia taka atu rā anō ai ia. Ā, e kore a muri e hokia, ka kī atu a Punua nā te whakamahukitanga rā kua whakapae ia he tārore māminga. I uma kūkupa mārika a Pū i tāna rongo i tēnei, ānō kua mau kē te harewhana. I pērā te pai o tōna wairua, engari kotahi anō mea hei whakaaro māna, ā, ko tēnei, ki hea keria ai e rāua te rua tino hōhonu. Hei tā Punua, ko te wāhi pai rawa atu ko tētahi wāhi kei reira kē te harewhana, i mua tata tonu iho mai i tāna takanga ki rō tōna kotahi putu i muri atu. Engari ka kite ia i a tāua e keri ana, te kī a Pū. E kore e kitea mēnā ia e tiro whaka te rangi. Ka titiro pī ia, te kī a Pū, mēnā ia e tiro whakararo. Ka roa tāna whakaaro. Kātahi ka kōrero pōuri atu, Kāore i pērā rawa te ngāwari i tāku i whakapae ai. Koia pea te take me uaua ka mau ai ngā harewhana. E mea ana koe, te kī a Punua. Ka pūhoto rāua, ka ara ake. Nā, i muri i te unuhia o ētahi kuiki i a rāua, ka noho anō. Ā, puta noa i tēnā, kua kīia pū ki a ia anō, Kāpā taua, kua whakaaro au ki tētahi mea. He whakapae nōna e oti i ngā roro tino atamai tētahi harewhana te mau, kāpā taua kua mōhio ia ki te ara tika e tutuki ai. Whakapaengia tāna kupu ki a Punua. Kua hiahia koe kia mau ahau? Ka pēhea rā? Āna, tā Punua. Ka pēnei kē au. ka mahia mai tētahi tārore, ka meinga ai e au tētahi ipu mīere ki roto i te tārore, ka rangona ai e koe, kātahi ka whāia atu e koe, ā, ka whāia atu e au te kī hiamoa pū, engari me tūpato kei mamae ahau, nā, ka tae atu ki te ipu mīere, ka mātua mitimitia ngā tapa, whakatakune ana kua pau katoa Nē rā, kātahi ka hīkoi atu au me te whakaaro anō, kātahi ka hoki au kia mitimitia te waenganui o te ipu. Kātahi. Āe, kāti, hei ā tēnā. Arā kē koe, kātahi ka mau koe i a au. Heoti, nei te whakaarotanga tuatahitanga, e rata ana ngā harewhana ki te aha? Hei tāku, ko ngā kākano ōki, Hei tāu hoki, mā tāua ētahi e whakakao. E kī rā hoki, E oho pū! Arā a Pū, te parangia ai e te moemoeā koa. I ohorere te oho, ka kī atu e pai ake ana te mīere i ngā kākeno hei tārore. Kāore a Punua i whakaae atu, nā whai anō, ka komekome rāua. Ā, ka mahara ake a Punua, mēnā rāua e kuhuna ngā kākano ki te tārore, ka mate kē ia ki te rapu i ngā kākano, engari ina meinga kētia atu te miere, me tuku kē a Pū ētahi o tāna miere. Nā reira i kī ai ia, Ana, ko te miere, i mua tata mai i tā Pū mahara ake me tāna takune kia kī, Ana, ko ngā kākeno, miere, te ohia ake a Punua, ki a ia anō. Ānō kua whakatau. Māku te rua e keri, māu kē te miere e tiki! Ka rawe noa tā Pū, ā, ka toti atu ia. I tana taenga ki te kāinga, ka toro atu ki te pātaka, ka tū ia ki tētahi tūru ka tīkina ake tētahi ipu nui rawa atu i te pae o runga. I tuhia ko te honi ki tōna uhi, engari, e mōhio mārika ai ka tīhoretia te uhi pepa ka tirohia ai, ā, ko tōna hanga ānō he miere. Engari ka uaua te mōhio mārika te kī a Pū, E mahara ana au ki tā tōku matua kēkē kī mai, he wā ōna i kitea ai e ia te tīhi e pēnei ana te tae. Nā reira, ka komo atu tōna arero ka rahi te mitimitia atu e ia. Āe, tāna kī, koia, kāore e kore, kāti, he mīere, hei tāku, tae noa ki te papa o te ipu. Māna, tāna kī, kua meinga pukuhohetia e tētahi te tīhi i raro rā. Aini pea me paku koke tonu au, Mō te tūpono, te tūpono kāore ngā harewhana e rata ki te tīhi. Pēnei au, āna! Ka hōhonu tāna pūhoto. I tika au, he miere ki raro rā anō! He mōhio pū nōna ki tēnei, ka taria atu te ipu ki a Punua, ā, ka tiro ake a Punua atu i te papa o te rua tino hōhonu me te kī, Kei a koe? me tā Pūkī. Āe, engari, kāore te ipu i te kī katoa. Ka maka atu ki a Punua, ka kī ai a Punua. Kāo, kāore i te kī, koia noa iho te toenga. Ā, ka kī a Pū, Āe, tā te mea, koia noa. Nā reira, ka waiho a Punua i te ipu ki te papa o te rua, ka piki atu ai ia ka hīkoi tahi ai rāua ki te kāinga. He pō a Iōpū, te kī a Punua, i tā rāua taenga atu ki te whare o Pū. Ā te ono karaka hei te ata tāua tūtaki anō ai i ngā rākau paina kitea ai te rahinga harewhana kua mau i tā tāua tārore. Ono karaka Punua, kāti, he aho rānei tāu? Kāo. Hei aha tāu hiahia ki te aho? e arahina ai rātou ki te kāinga. Ā, hei tāku, ka haramai ngā harewhana ina whiowhio koe. Ka pērā ētahi, engari anō ētahi atu, mēnā he harewhana, ka uaua te mōhio. Ana, kia pai te pō! Kia pai te pō! Ka toti atu a Punua ki tōna whare kai haumi ā. ia pū e takatū ana kia hoki ki te moe. Ka taka ngā hāora, i te rerenga atu o te pō, ka oho ake a Pū, ā, kua taka a Roto. He wā ōna kua rongo ia i tērā, ā, kua mōhio ia ki tōna tikanga. I te hiakai ia. Nā reira, ka hoatu ia ki te pātaka, tū ai ki tētahi tūru, me te whātoro atu ki te pae o runga ka kitea ai te kore. I wāku nei hoki, te whakaaro o Pū, e mōhio pai ana au i konā tētahi ipu mīere, he ipu kua kī, kī katoa i te mīere tae noa ki tōna taupoki, ā, kua tuhia i tōna uhi te honi E mōhio ai au he mīere ki roto! E kī, e kī! Kātahi ka kōpiko haere ia, whakaaro ana mō hea nei tēna, me te hamumu i tētahi hamumu ki a ia anō, pēnei nā. I wāku nei hoki, he mōhio nōku i ahau he mīere, tā te mea he uhi tōna me te kupu honi. He ipu kua kī katoa, ā, tē mōhio au kua ahatia. Kāo tē mōhio nei kei hea. I wāku nei hoki. Kua toru hamumutanga āna i tēnei, ānō he momo waiata. Kātahi, ka mahara ake ia. Kua meinga kētia atu e ia ki te tārore māminga e mau ai te harewhana. Kātahi rā, te kī a Pū, koia te utu o te aroha ki ngā harewhana. Ā, ka hoki ia ki te moenga. Engari kāore i warea e te moe. Nāwai i ngana ki te moe, ka oho kē atu ia, i whakamātauhia te tataunga hipi, he wā ōna he pai tēnei kia hoki ai ki te moe, ā, he koretake nō tēnā ka whakamātauhia te tataunga harewhana. Nā, i kino kē atu tēnā, tā te mea, arā ko ia harewhana i te tauria, kua kotahi atu ki tā Pūmiere kainga katoatia ai. Ka taka mai ngā meneti kua takoto kai ponu ia, engari i te mitimitia o ngā ngutu e te harewhana 587 me te kupu ki a ia anō, Te pai hoki o te mīhere nei hei tāku, kāore anō au kia kainga tētahi i pai kē atu i tēnei, i pū katokatoa pū, ka tarapeke i te maenga, ka oma atu ia ki waho, ka motika tāna omanga ki ngā rākau paina e ono. kua moe tonu te rā engari he momo aonga i te rangi o runga i te ngahere 100 eka e whakaatu nei i tōna āta ohonga ake me tāna whana atu i ngā kahu moenga meāke nei. I te ata māhina kua mātao, kua mokemoke hoki te hanga o ngā rākau paina me te aha anō i te āhua nei kua hōhonu ake te rua tino hōhonu, kāti, i porehu katoa te āhua o tā Pū Ipu Miere i raro rā, he āhuahanga anahe. Engari i tāna whakatata atu ki tērā, hei tā te tohutohu a tōna ihu, he Miere Pū tēnā, ā, ka puta mai tōna arero ka mitia katoatia tōna waha rite pai ai. Kātahi rā, te kī a Pū, i te kuhunga atu o tōna ihu ki te ipu, nā tētahi harewhana i kai! Ka paku whakaaro ai ia, ka kī ai, E he! Nāku kē! I wareware i ahau! Otirā, kua kainga te rahinga e ia, kāti, he wāhi tare ki raro riro i te puoto, nā, ka whakaurua atu mārika ai tōna upoko ki roto, ka tīmata ia ki te mitimiti. Tāria te wā, ka oho a Punua. I tāna ohonga ake ka kī atu ki a ia anō, Auē! Kātahi ka māia tāna kī, Āe! Nāwai, ka māia kē atu ia, Āe rā hoki! engari kāore ia i rongo i te māiatanga, tā te mea ko te kupu e tāwara ana i ōna roro, ko te harewhana. He pēhea nei te harewhana? Kua wawana ia? I haramai rānei i te whiowhionga atu a au? He pēhea hoki tāna haerenga atu? E rata ana ia ki ngā poaka? Mēnā ia i rata ki ngā poaka, he pānga rānei tō te momo poaka? Mēnā ia i wawana ki ngā poaka, he pānga rānei ina he koroua tō te poaka kua tapaina ko Kaihaumi a? Kāore ia i mōhio ki ngā whakautu ki ēnei pātai. Me te aha, ka mātua kitea tētahi harewhana hei te āhua haurua hāora. Kāore e kore, ko Pū hei hoa mōna, ā, ka atawhai ake ina takirua ana, engari mēnā ngā harewhana i tino wawana ki ngā poaka me ngā pea, ka pai ake rānei te whakataruna i tētahi upoko ānini me te kore ōna e taea te toro atu ki ngā rākau paina e ono i te ata nei, engari mēnā he rangi paki katoa, ā, kāore hoki he harewhana i te tārore, arā kē ia noho ana ki te moenga rā te ata katoa, whakapau ana i te wā mō te kore noa iho. Me aha kē ia? Meāke toko tonu ana ko tētahi huatau ata mai. Ka ngū tāna haerenga atu ki ngā rākau paina e ono ināianei, ka tūpato te āta whātaretare ki te tārore kia kite ai mēnā rānei he harewhana ki roto. ā, ki te pēnā, ka hoki ia ki te moenga, ā, ki te kore e pēnā, e kore e hoki. Nā reira, i rīpoi atu ia. Tuatahi mai, i whakapae ia e kore e kitea tētahi harewhana i te tārore, kātahi ka whakapae ka kitea, ā, i tāna whakatata atu, i whakapae mārika ka kitea. tā te mea i rongo ia i a ia e harewhana haere ana. Eki, eki, eki! tā punua ki a ia anō, me tana hiahia hoki kia oma atu. Engari kē ia, i tāna whakatata atu ka rongo i te nako kia kite i te āhua o te harewhana, nā reira, i whakamomoka ki te taha o te tārore, ka tiro whakaroto ai. Rā taua wā katoa Kua ngana a Wini te pū kia unuhia te ipu mīhere i tōna upoko, ka kaha te wiriwiria e ia, nāwai ka ita kē atu te mau. Kātahi rā! tāna kōrero i roto i te ipu, me te. Auē! Me, i te nuinga o te wā. Eeii! Ka whakamātauhia e ia te tuki atu ki ngā mea anō. Engari he pura nōna ki ngā mea i tukia kāore i paku whai hua, ā, ka ngana ia kia piki ake i te tārore, engari he kite nāna o roto anake i te ipu, me te iti noa iho hoki o tēnā kitenga, kāore tonu i taea. Mea rawa ake, ka hīkina tōna upoko me te ipu katoa, ka hoihoi te whakaputanga oro, He oro e ngunguru ana i te pōuri me te kaimōhū, ā, i taua wā tonu, ka tiro whakararo a Punua. Āwhina mai, āwhina mai! te tangi a Punua. He harewana, he harewana mōrihariha! Kātahi ka tere karapetapeta atu ia, tangi tonu ana. Āwhina mai, āwhina mai! He horewana mōrihoriho, he here, e, he here, he here whona mā reho reho, he horo, he horo, he horo whena me reha reha. Ā, kāore i tau tāna tangi me tāna karapetapeta kia tae rā anō ai ia ki tō Kiritopa Rōpene whare. He aha te raru punua? te kī a Kiritopa Rōpene, te maranga tonu ai. He hare! te kī a Punua, ā, he kaha hoki nō tāna whai hā, ka uaua tāna whakaputa kōrero, He hare! He hare! He hare whana! Ki hea? Ki kō? Tā Puna pōwhiriwhiri atu ana i tōna ringa, He pēhea nei tōna āhua? Pēnei! Pēnei! Inā hoki te nui o tōna upoko kiritopa rōpene, tēnei mea rahi rawa atu, ānō, ānō ko tētahi mea tē mōhiotia, engia he mea rahi rawa atu, anā, pērā i te, e aua, pērā i tētahi mea rahi mutunga kore, ānō he ipu. Ā, te kī a Kiritopa Rōpene kuhuna ana ōna hū, ko aua e haere, hihiratia ai. Ko ake tāua. Kāore a Punua i te mataku me ko Kiritopa Rōpene hei hoa mōna. Nā reira rāua i hoatu ai. Kei te rangona e au, kei te rongo hoki koe e? te kōrero māharahara a Punua i tā rāua whakatata atu. Kei te rongo au i tētahi mea, tā Kiritopa Rōpene. Ko Pū e tuki ana i tōna upoko ki tētahi pakiaka rākau i hāraua e ia. Anā! te kupu a Punua, te wetiweti hoki nē! me te ita hoki o tana pupuri i te ringa o Kiritopa Rōpene. Taro ake, ka kata atu a Kiritopa Rōpene, ā, ka kata tonu, ā, ka kata tonu, ā, ka kata tonu. Nā, i a ia e kata tonu ana, ka pakō tō te harewhana upoko ki te pakiaka rākau, Ka pakaru te ipu ka puta anō ai te upoko o Pū. Mea rawa ake, ka kite a Punua i te heaheatanga punuatanga ōna. Nā whai anō, i pērā rawa te whakamā ōna ka motika tāna oma atu ki te kāinga, hoki ai ki te moenga me tōna upoko ānini. Engari ka hoki a Kiritopa Rōpene rāua ko Pū ki te kāinga,